wa ti-subscribers leti nga ku landzeleleni ka channel ya hina a mi kha mi gungula siku leri a mi kha mi nyanyuka mi vona philani mi ku mani misa ka youtube musi mi ni va ni ri kona laha n'we swi ri hamboni hamboni youtube lexi hi nga xi endla i mhaka ya ku munhu wa ku fana na dadada a hi endla ku a interviewa vanhu lava nga close na mina ku va nga tlhe va interviewa hi mina ni twa swi borha ni tala ku byala tinqambi to tala loko ta ku ti ta ku intervieweni ku mi nga endli leswi a swi endliwaka hi vo simi the pro swa borha swa ku role model ya wena u ku i soni makama swi endla ngaku hi mhaka wena laha ene u kuma a ti hembi leswi swi vula ka swi suka mbilwini se swi kahle ku vanhu vo taniya va interviewiwa hi dadada ku na loko va kota ku i soni makama swi twisiseka ku va swi vula swi suka mbilwini a hi mhaka ku ni laya so hi leyi swi endlaku imagine eh, ni kha ni vutisa hi bot majimi ni ku a ni ri munhu wa njhani loko na ha kula mavo a swi nandzihi so ni va siya na dadada no va kona ni va ni nga ri kona mavo ni va siya na dadada a kota ku va vutisa swivutiso swa yena hi leswi endlaku ku va ku tele dadada u va a kha interviewa vanhu lava nga close na mina mara sweswiwani ku nge ti peter magolongondlo va ku i interview hi dadata because mina na peter magolongondlo a hi tirhi swin'we so va interviewa hi mina hi lexi nga endla ku a mi vonetela dadata a swi nga ze swi fika swi fita ku mi gungula sweswo loko mi vona philana loko mi vona ni tsundzuka rinsimu rin'wana ra xinombelani sisters ro loko swi vona vanhu swona swi pfuka hi ntamu a ni ku ni pambule nyama mina no huma hi nsiya Mm, hayi na swa n'wina loko swi vona vanhu xem swi pfuka hi ntamu e se vanhu vo tala va tshama va kha va ni gungulela ku kasi wahi mi nga humesi risimu leriya ra ra track five liya mi nge te ku na rinsimu ra beef ra track five se hinkwako laha ni fambaka kona hi la track five hi la track five se namuntlha ni lava ku yi hlamusela ku why yi nga se huma hayi ku why yi nga huma why yi nge se huma ene yi vile sweswiwani yi ngetelinyana ne le ka rin'wana ra shon ri nga ta huma hi august rona hi ri thiko ring ya papa mm. so ri ri ri ri ra swi hlamula swin'wana swa laha ro i beef you know eh mara ra swi hlamula swin'wana swi nga laya so mm, lexi humelelaka i ku okay namuntlha ni le ku ti xuteni se ni pfa ni vona ku kha ku nghena ti-call ti pfa ti ti ni disturba laha rinsimu leriya ri so swi fana na loko swi fana na loko ku ri risimu ra ku ve ri ka ve ri ka nkelunkelu a mo ncenga tiko hi ku mi va jikerini mi ya mi ya yimba na hosi ne loko loko nkelunkelu u nga swi twisisi ku i yini a wu nge ri twisisi ri layini liya ku yi vulavula hi yini ma vo so rinsimu leriya ra track five mi ri vulaka ne um ri tshuku xikhegudani xa mulungu rinsimu leriya ra xikhegudani xa mulungu ne ri ri nge vulavuli loku nga rhangangi ku va na beef hi ku ri hlamula beef ma twisisa leyi nge se va ku kona se loko ro ro rhanga ri huma ri nge endli sense at all kasi loko beef yo rhanga yi huma se ro ri ta after ri nga cinciwangi nchumu ri te taniya ri ri ta endla sense ngopfu se hi yimeli. leswiya ri swi hlamulaka swi endleka hence ka yin'wanyana ya ya ti-interview loko ni kha ni ni vulavula na dadada a te mif ku u nga ku hi liya hi nga yi endla a ni tiku a wu pfala lembe kumbe a wu ri pfula na loko a ku hi swi u nga ku a wu ri pfula hi ku u nga ku a ku hundzi na festival a ku hi swihi leswi mi nga swi fikelela aka lembe leri nga hundza ivi se ni ku Swo talo leswi a hi swi naveleni hi swi fikelelini handle ka xin'we ku nga ku a hi ri xoko hi ta befiwa se swilo leswiya swi hi onhele ngopfu ne ku va hi nga befiwangi because swi endle ku ri nsimu leriya ra hina ra mina futhi ni nga ku hina u nga ku hi tele risimu leriya ra mina ri nga ha koti ku huma hi mhaka ku la le nghoma leyi a swi fanekele swi hlamula yona. hi December a ya ha humangi va hayitelini lava va nga hayitela ivi va hi onhela tipulani ta hina ni tshami se ni hlamusela ku hayi rindzimi ri nga humangi ni tshami hi 2015 a ni tshama joni se ni ya midrand ivi loko ni kha ni hundza ka ka american swiss a ni ri na un'wana wa munghana wa mina loko ni ni hundza ni hundza ka american ka american swiss ni navela ti-ring se ni ku ni a a a hi ngheneni laha ni ni ni xavela ni xavela eh, nsati wa mina ring ivi hi nghena se hi fika hi yi xava hi laha ni nga swi tivaka siku leri ya ku ti-ring ti na tisayizi a wu mbala yin'wana na yin'wana ku na wa ku mbala size 20 ku na ku wa ku mbala size mani mani se ivi loko hi heta ku xava se sesi loyi a ku mi xavela mani se ni ku ni xavela nsati wa mina a ku kwihi ni ku u le kaya a ku mi tshama swin'we kasi na ni ku e sa ku vonani a swi lani na n'wi mi ti xavela ya n'wina hi mhaka ya ku loko se mi yi mbari yi ha yi mbarini n'we mi nga mbalanga va ta ku mi famba na nsati wa munhu ma vo se ni ku na mali a ku ti koho to chipa. ni ku yo chipa hi mali muni a ku 199 rand lero i 200 ku vuya rand um so ringi liya loko loko ni hetelele ni swi pfumela leswaku ni ku na yi teka ku hi ta kota ku matcha a na ha ku a na ha ku yisa mali ku vona nsati wa mina mo se leswiya a ku ri xifungho xa ku ni ta ku cata loko se ni ni xava ringi hi 2015 se ringi liya a yi ni manyanyana mara hikuva a ni ondzile a yi nghena a yo tikanyana ku huma swa ku u fanekele rhanga yi swolodela nyana hikuva yi ta huma mara a yi ni manyelanyana ma vona so no fast forward and tlhela ni vuya ndzhaku so loko se ni ya ni kha ni nyuhela se yi ni cela rintiyo that's why rintiyo ra mhani ri tshama ri gandli laha karhini ko va ku yi khale ni yi hluvule ni yi hluvule hi 2022 mara rito ra mi a ri tshama ri gandli laha karhini sweswi swi fambile mavo hi leri ni nga ri petsa a ri tshama ri celekini laha hi mhaka se a ni nyuherini ene ku ri ku loko na ha ku yi xava a yi ni manyelanyana so mara ka ka leta ta 200 rand a ku ri hava size ya mina handle ka liya so loko se ni ya ni kha ni nyuhela se yi ni vavisa se hi decide ku ti susa na na mhana charlotte ku loko a ko susa mi ntsena a swi tlhe swi tlhelela ka leswi a hi defita swona swa ku ku ta ku mbali vo va ri one so ivi hi ti susa tiringi letiya se ni tlhelelanyana ndzhaku sweswi se hi nkarhi lowa na ha yi mbarile

ma se ni yi hembela ni endlela ku na loko yi fambisa mahungu yi fambisa mahungu ma wrong ni ku ringi leyi ni cati na xikegudani xin'wana xa mulungu ni endlela ku loko xi lova ni ta sala ni kuma timali se mina xo hi sayinile se a ni nge he sayini na nsati wa mina mhaka ku ni catini already swi va right swi hindza se lembe leri nga hela se lembe leri loko ni ku na khidzana se lembe leri nga hela hi vo november before ni humesa album a ni album ya mi yi humi hi ti-five ta december so hi vo november laya yi ni fonela menemene liya sweswa swa ku ni xeweta njhe hi tibulela mahungu ma generali se za swi fikelela laha se ku katsa ku na swa makaya wa tshama koho lani a wu se rhurhaki ni ku haya ni se rhurha na ha tshama koho se ka ma ri ni byeli ntiyiso ka we mali yo aka u yi kumi kwihi hi ku hi vunqambi wu nge aki wa yi lavan'wana va nga akangi se ni engeta ni ku ka yona wa tsundzuka xikudana lexi a ni nga tshama ni ku byela hi xona ni ku ni catela xona ku xi ta kota ku loko xi lova ni sala ni kuma timali na hi ku e ni ku xi lovile se ni sale ni kuma timali ta xona mani kasi mistake ya vutomi hinkwabyo leyi ni nga yi endla se xi rhwala mahungu se xi ma yisa ekaya xi fika xi ku rinyi liya a cati na xikhegudani xa mulungu and se xi lovini i kumi mali a mi voni mali ya kona i ya xitshuketani na ma vo se ku endliwa ku endliwa risimu ra ku vulavula hi ku mehe a ni rhandza na xikegudani xa mulungu ni nge he cati hi ku ni na ringi ringi liya yi ri na xikegudani xa mulungu um so ni sale ni kuma mali liya i mali ya xitshuketani sweswiya swa ku taniya ma vo se mina se ni endla leriya ra track five se ri yimela ku hlamula leswiya swa ring ya ya xitshuketana eh, swa mali ya xitshuketana ya ku huma ka ring ya xikegdan xa mulungu se risimu leri a ri nga humi se swi nga endli kumbe ni rhanga ni humesa hi ku ni hlamula leswiya oo Mm, se mene mene liya mi yi tlhe yi vuya yi ta ni byela sweswi ku na risimu ri nga ku teni ri vulavula hi ring wehe u cati na xikegani xa muluvu se ni ku mara sweswo ni byeli wena yi ku mara hi mina ni nga ma yisa mahungu ku na un'wana wa halahalala yi n'wi vule na hi vito yi ku hi yena a nga ma fambisa mfana luya ku wehe u cati na ni ku mara ya a swi kuma kwihi ku swilo leswi swi tiva hi wehe ntsena a ku na un'wana loko a ko va ku ri ntiyiso a ni ta kumbe i lo finder out se wehe wu ve yi nga ni dlayisi yi ku mara sweswi na loko ku ri mina ni nga ku dlayisi ni ku pfuli matihlo ku ku na rinsimu ri taku ri vulavula ku hi ring ku wehe a wu cati na xikegudana xa mulungu take it or not no mm. se ebe se ni tshama ni ri ka stand by na track five se track five liya a hi ri sure ku yi ta huma hi december because rinsimu leriya a ni hleketa ku ri ta huma kwalaho ku ma ti ten maybe ma vo se ri nga humi hi december liya se ni tlhela ni fonela menemene liya ya mina ku a ah, munhu wa wa nga humesangi nghoma liya um se yi vula ku a ku na van'wani va nga n'wi kombela ku ri nga ti sweswi ri tata a ri a ri ti next year ma vo e so nghoma leya ya mi ya track 5 guys mi ta yi kuma mara ya ha yimeli ku ku rhanga ku huma leswiya swa ringi ya xicape down xa mulungu because ri ri hlamula swona eh ni le ku lweleni ka ku komisa da- loko mi vo ni tlakusa matihlo ni languta timinetse laha a ni tivi loko mi ri na swin'wana swivutiso oh and xin'wana ni tshama ni kha ni xi rivala ne a ni lava a ni lava leswa swa ku laha ka ti-comments mi hamba mi comment-etela swivutiso swi tala swinene ku loko ni vuya ni ta va ni kha ni mi hlamula ni ta va ni kha ni mi hlamula swivutiso leswiya hi mhaka ku nkarhi wun'wani leswa swo mi ni vutisaka mi ri ka ti-live yi leha ngopfu live loko loko hi kha hi swi endla swi ri live ma vo so loko se swi ri lahawani ka youtube ni va ni ri na nkarhi hinkwawo a swi fani na leswa swo ni ri ko vo TikTok ni ri ko vo swihi ni yini laha ene swi endla ku xivutiso xa wena hi nga xi hundzi because laha ka live swi va kha swi scrolla hi pfa hi tlhela endzhaku loko vuya swin'wana swi hundzile so a hi endleni tano i g one solima ka channel so rinsimu ra track five mi ta ri kuma ntsena loko ku rhange ku huma rinsimu leriya um bebi wa mina a nga mi byela ku ri le kuteni vhele to tala ni twa hi yena ku sweswi ku ta ta leri sweswi ku ta ta leri sweswi ku ta ta leri hence rinsimu ra ra gandaganda um ni ri endli hi hi june lembe leri nga hela um ri lo hlwela ku huma hi mhaka ya ku na mi ni hlwele ku humesa mara a ri ri kona before reason a ku ri a ni swi tiva ku um ku na one two three inkomu